Mae swyddogion heddlu Terry a Siôn o Uned 246 yr Heddlu Wledig yn ceisio gweithredu achos cudd mewn Toyota heb farc.

Yn gallu bihafio ac yn dde 'lly so yym ma' idiots i ga'l. Cer cer o'r pick up nôl dala i fan 'yn. O reit. Hei! Mae jyst yy all in a day's work. Cadw fe i dy gyfreithiwr sai moyn gwbod. Na dy rhwyddo dy unan. Ok ni jyst yn myn' i roi chi yn y fan alright? Peidiwch â stryglo, bydd e'n lot hawsach am ni gyd os chi ddim yn stryglo. Er bod Shaun yn swyddog hynod brofiadol, mae'n derbyn andros o glec i'w fôr. Mae'r dyheadyn yn cael ei gyhuddo gyda fwy nag un achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Na fe, nôl â hwn i'r cwb nawr. Mae'r hewl 'ma ychydig bach yn saffach. Derbyniodd saith wythnos o wasanaeth i'r gymuned. Helo, siwmai, enw fi yw Paul. Oedd fi enw fi Mike. Na, le, fi'n mynd i dangos i chi siwt i drychu ar ôl i chi na mewn coedwig fel hwn, ynddo fe? Bach o hwn, Bach o hwn a un o rain. Ble? A bydd ei fyd dangos sut mae posib byw a defnyddio dim ond adnoddau ti a ŵyn hamgylch yn y goedwig. Ie, croeso i raglen. Byw yn y gwyllt. Byw yn y gwyllt. Pan edrych allan yn y gwyllt, mae pwysig iawn cael bwyd. Mae edrych, mae'n bosib bod dim llawer i'w bwyta yma, ond os ydych yn edrych yn mwy agos, mae pob math o pethau i'w bwyta. Reit, tra fo Mike Gough yn edrych am swper, fi sy'n charge set o camp lan. Na fi'n ei nawr. A dyma ni, mae hwn perffaith. Victorious Clitoris. Neu, yn y Gymraeg, Blodyn y Gwiwer. Mae llawn maeth. Nale, mae lot o pobl yn gweud, cariwch digon o pethau da chi. Bollocks yw hwnna, sdim eisiau dim byd, fel chi'n gallu gweld, sai'n cario unrhyw rucksack, just a machete. Nale, Sim hamak da fi, sim byd da fi, ond mae coeden hyn fan hyn yn eitha gwd i gweud y gwir, fi'n siŵr beth yw enw'r coeden ond mae fe'n digon da i ni. Bish bash bosh, mae 'na to da chi fan hyn, lawr fan'na, tân fan'na, bach o swper, popeth yn iawn. Reit, fi'n casglu coed 'de. Mae fi wedi dr- dringo i fyny y boncyff oherwydd r- rwyf wedi gweld mae yma bwyd sy'n llawn maeth. Mae'n tyfu yn uchel iawn ar y goeden. A dyma ni, mae'n... Mae ei enw yn Lladin ydy Pubis Majorus. Ac y mae yn hyfryd iawn ei gael am eich swper. Yn y Gymraeg, cedor y boncyff. Reit, pan chi'n wylio hon pren, sdim eisiau gormod o nonsense. Mae hwn wedi pwdri yn digon da. Pan o'n i yn y army, yr unig peth oedd eisiau ynoch chi yw bod yn braich a good attitude. So peidio bod o fan y pren. Ah! Ah! A fe, mae pedwar pisin o pren da chi. A fi ddim yn knackered waith. Ah! Dyma ni. Rwy wedi bod yn edrych yn hir am hyn, a mae hwn yn enghraifft da iawn. Hwn yw y dictus fallus. Mae hwn yn blodyn pwysig iawn i goroesi yn y goedwig. Ond, mae pwysig peidio â bwyta dail, mae wenwynig iawn, felly rhaid cael y gwreiddiau, neu y wahabu root. Dyma ni. Bydd hwn yn llawn maeth. Ah, digon o agwedd. Ah! Ah, dammo!

Reit. Pan chi'n cyni tân yn y gwyllt... Mae'n syml iawn. Mae gyd sy'n angen yna chi yw bach o petrol a bloody good lighter. Doi os mae'n bosib. Good sprinkler bach fel la. Doi lighter rhag ofan bod i'r llall ddim yn gwitho. Awen. Mae'n iawn, mae pa poeni Mike, mae mas. Ffocin a dan to! Fe a dan ychan! Mae'n llosgi, Michael! Mae angen rhoi nawr yn fi ar y petrol. Peth bwysig yw peidio panico!

Pyd yn y oen. Pyd yn yr oen, Mike? Pyd yn y oen, mae galw hwn, mae diddorol iawn. Yym. A'n edrych fel pyd yn oen hefyd, yn yw e? Ydi. Ond yw hwn yn wenwynig de? Mae ychydig wenwynig, ond beth rydym gwneud nawr ydy cael chydig o dŵr i berwi ar y tân am tua hanner awr ac bydd gyd o y y gwenwyn, y toxins, yn dod allan, yna

Mmm, mae dadwch dŵr hybrid glân. Hybrid glân. Mae'n bach o petrol yn hwnna, Mike. Dim ond ychydig. O! Oh, mae'n bach o Wel, mae angen yn boeth. Pwyll. A lot o pobl yn gweud, ti'n modd, Mike, o, oh, mae modd o wneud pethau. Petrol. Instant. Ydy. A fel o'n i'n neud yn yr army, ty beth. Ydy. Ond dim pob amser mae posib cael petrol yn y goedwig. Ho. Eh? Oedd hi fod watcho fyna? Ond pwy ddoth draw Queen fi? Bang! Off hi! Bang! Dead! Rha rhwng. Fela. Bang! Dead! To, gone. A digon simple, good boys. Mae eisiau pwdi tafo mas a ddechrau palu. Mae perffaith nawr. Paul, mae swper yn barod. O, oh, gret, fi beth i llwgu mwy. Wel, bydd hwn yn llanw eich bol, mae'n... Mae hwn hyfryd iawn. There you go, blas bach de. Mmm, mae hwnna delicious. Mae hyfryd. O, oh, boeth. Ceisio ychydig, po? O, oh, mae hwnna'n all right, actually, Mike. Un o brews gore ti, wir yn ni. Be sydd y posib gwell yma? Rydyn wedi casglu bwyd o gwyllt. Rydyn wedi gwneud tan ac rydyn nawr yn bwyta a mwynhau y natur a, a tywydd, mae hyn i mi yn perffaith. Oh.

Mmm, roedd hwnna hyfryd iawn! Wel, dyna ni am y wythnos yma. Rydym wedi cyffwrdd ar ychydig, dim ond ychydig, o'r technegau o sut i byw mewn y coedwig. Wythnos nesaf, byddwn yn ceisio technegau newydd arall. Felly, tan tro nesa, diolch am wylio!